Déi lescht 40 Joer war de Georges Christen wäit iwwert eis Grenzen eraus als Strongman bekannt. Mat senger Muskelkraaft huet et de Lëtzebuerger och gläich e puer Mol an d'Guinness-Buch vun de Rekorder gepackt. De Christophe Hochard mat engem Portrait. Progressiv gouf de Motor op 1.000 Toure bruecht, op 1.500, et huet ee gemengt, dem Georges Christen misst de Kapp platzen, esou sinn seng Halsoderen vun deem onwahrscheinlechen Effort geschwollen, Et huet ee sech gefrot, ob en d'Zänn net aus dem Mond gerass kritt. Zanter den achtger Joren stellt den Georges Christen nei Rekorder op, ewéi hei am August 1987. An dann de Fändel an d'Luucht, Volltouren, 2300 Maximalkraaft fir ze stäerten, war erreecht, de Christen hat säi Rekord. E Fliger virum Starten unhalen, e Waggon oder Bus zéien, mat den Zänn wuelverstanen. De Lëtzebuerger schafft zanter Joerzéngten als Strongman. Sief et duerch seng Muskelkraaft an Äerm, Hänn a Been oder ebe mat dem Gebëss. Also wann elo ee sollt op d'Idee komme fir et ze maachen, soll een ni an d'Eise bäissen. Muss een ëmmer en Duch drëm maachen, eppes wat ganz stabil ass, datt et wierklech fest an den Zänn hält. An dann hieft ee Gewiichter an d'Luucht. Da muss een herno op 100 Kilo, 120, 150 Kilo, bis u 200 Kilo goen. An da kuckt een, mat där Kraaft, déi ech elo hunn, wéi kann ech déi elo ëmsetzen, fir eppes ze zéien. Säi Virbild war den John Grün. De Munnerefer huet am 19. Joerhonnert Rekorde opgestallt. Mat 19 Joer huet den Georges Christ den Neel aus Eisen verbéit. No sengem Duerchbroch hat hien iwwer 100 Optrëtter pro Joer. Do konnt ech och dovunner liewen. Muss een natierlech ëmmer bedenken, wat een aus Gage kritt, aus Artist, dat ass net Nettosverdéngscht. Da muss een jo mol duebel Krankekeess, duebel Pensiounskeess bezuelen, well een jo säin Arbeitgeber an Arbeitnehmer ass. Dann den Enregistrement huet och ganz séier un ee geduecht, dass ee muss TVA bezuelen. D'Steieren, déi denken ëmmer un een, also et ass een ni vergiess gi vun deenen. Fir de Millenium huet den gebiertege Staat en neie Rekord opgestallt, 2009 fir d'Joer 2000 huet et geheescht, a 24 Stonnen tëscht dem 31 Dezember 1999 an dem éischte Januar 2000 huet hien dëse Rekord opgestallt. Trotzdeem een jo Händschen un hat an Dicher dass een sech net pickt, ech hat d'Hänn esou herno voller Bloderen an d'Haut op dass ech während enger Woch bal D'Hänn net konnt ganz zou maachen. Wann ech d'Rollen erop gezunn hunn, konnt ech mol net d'Fauscht richteg maachen. Also dat war flott fir eemol ze maachen, mee ech maache keng 3000 Neel fir d'Joer 3000. Op deene fënnef Kontinenter vun der Welt war den Georges Christen mat sengem Programm ënnerwee. Duerch d'Guinness-Buch vun de Rekorder huet de Lëtzebuerger sech en Numm wäit iwwer eis Grenzen eraus gemaach. Wichteg war et him ëmmer, e Programm fir Familljen ze maachen. Et war jo meeschtens ëmmer sou fir all Altersgruppen oder fir och all Sozialschichte wou d'Eltere mat hirer Kanner kucke komm sinn. An dat huet mer am Fong och ëmmer déi gréisste Satisfaktioun gemaach, wéi och elo nach hautdesdaags. Elo sinn ech 63 Joer al, mee elo d'Elteren, déi mech mat de Kanner kucke kommen, wat ech bal ëmmer héiere vun den Elteren, dat ass, Ma déi Zäit war ech esou grouss wéi hien oder wéi hatt, wéi ech kucke komm sinn. An dat mécht mer natierlech déi gréisste Freed, Wann ech mer soen, wa si elo mat hire Kanner kucke kommen, well si mech gesinn hunn, dann hat mir jo Freed gemaach. Op der Insel Mallorca verbréngt de Georges Christen elo vill Zäit. Deen een oder aneren Optrëtt léisst hie sech trotzdeem net entgoen. An de ganze Sonndesinterview mam Georges Christen fannt Dir natierlech um rtl.lu.